Sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa ninsabu hawnhekk fi Triq il-Magħtab. Fil-Magħtab u llum ħankunu qed ngħidulkom ftit affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-Magħtab u fuq il-Magħtab illi forsi ma tafuhomx. Hawnhekk ta' min ngħidulkom li hawn anke annimali strani, eżempju dal-kelb huwa bejn kelb u mogħża u kien qiegħed ħabib ma' qattus, immaġinaw ftit. Sorry. Hu? Baldacchino? Jew x'Baldacchino jien? Eh, Kirkop, sorry. Għax Baldacchino jieħdu ħsieb din il-kappella illi jekk tinsertawha jkun hawn il-quddies ukoll fiha, tajjeb? Issa din iddedikata lit-tlugħ tal-Madonna fis-sema, tajjeb? Hemm hija kappella antika u jkun hawn il-quddies kif għedt inti għall-komunità ħelwa u anke għalik jekk tkun trid tiġi li tgħix il-Magħtab hawnhekk. Dwardu. Kien joqgħod Brad Pitt il-Magħtab. Ejwa, hemm ġewwa net, hemm ġewwa.

Leosa.
U le, xmin għana għedin għawnajnu, għalaw. Mel, kifet t-nutaw l-ħabib tijaj jgħat jiprofa jibat il-sound lej il-mera jew inkella il-widna kifinija. Dik marfa li xkienet. Dik no l-Ingliżi, le? Eh, għax dik kienu jisimaw il-bastimenti ġejjin mill-bahar, għalix il-waves tal-ħoss tagħhom kienu jaħbtu maħħa kienu jkun hemm xi ħadd probabbli qed jisma'. Però dis-sistema Mhux illi ħadmet tant għax imbagħad eżatt wara ftit kif kienu kienu pruvaw Malta u kienu ħajibdew jibnuhom l-Ingilterra. Imbagħad ħareġ il-famuż radar.
Daqshekk u daw spiċċaw. U l-Malta paw ħafna iktar affarijiet tista' tagħmel, san. Hekk hawn ħafna delizzji fosthom li tiġi t'hawnhekk hawn iż-żamma tal-felu kif jgħidu bil-Malti, il-pony rides.
U tmur iddur dawra hekk bil-pony.
Hekk qed naraw zebra tal-matab, uniċi, eh? Uniċi. Oj, social distancing.
Il-matab ukoll insibu it-torri tal-Allies, tajjeb li kien mibni mill-Gran Mastru Deredin fl-1658 u qabel kien magħruf bħala it-Torre delle Saline. Imma mbagħad bil-mod il-mod irrealizzaw li fejn hu mibni. Il-Mata. Le, fuq Ras.
Ras l-Għallies. Ras l-Għallies. U qalu ejja nagħmluh it-Torri tal-Għallies. Illum tieħu ssibu din l-art ħelwa, minn hawn insellmulhom u hija f'qagħda eċċellenti. L-aħħar, l-aħħar razzett jibqa' dieħel, l-aħħar wieħed hemm ġew. Ġieli rajtu.
Ġieli rajtu. Le qatt! Lejla, lejla ġieli rajt. Le. Xtaqt taruh.
Juwew. Ħdejn il-Matab hemm bajja illi kienet ferm popolari ma' naxxarin għax tiġi viċin, eh, minn naxxar tiġi tom, imma mbagħad minħabba ehm, li kien hemm il-landfill u kienu joħorġu emissjonijiet tossiċi waqfet tintuża sakemm sakemm u mbagħad eventwalment ingħalaq il-magħtab, għall-grazzja t'Alla ngħidu tajjeb, u seta' wieħed jibda jgħum hemmhekk. Fil-fatt anke l-żwiemel iniżżu, issa ż-żiemel huwa magħruf li jħobb jgħum jgħum fejn hu pur u nadif. Qatt ma smajt U għal dawk li jaħsbu li xogħolna huwa ħafif, bħalissa l-kollega tiegħi Daniel qed jirriskja l-vejkolu personali tiegħu biex ngħaddu minn minn fej torri tal-Allis. Minn hawn nixtieq nirringrazzjaw lil Clifford. Grazzi tal-li eh, nabdaw il-punti. Se taqalilna minn fejn għaddu bleżat imma grazzi xorta waħda. Il-matap jinqasam f'diversi żoni differenti. Ekku, fostom hemm Bajjat, Ġebel San Pietru, tal-Qadi, tal-Uċija, Binġiljala, Ġjovadu. U fost oħrajn ħafna affarijiet oħra, insomma. U fl-aħħar sibniha. Meta kien hawn Troy li nefaq 180 miljun aktar xi li kien joqgħod jew hawn jew f'dawn l-inħawi, ma naħseb. Għandek ħames miljuni hawn biss biss. Dak il-flok tiegħu.
Xommu naqa.
Xommu naqa, taħt idejh xom. Naħseb tiegħu.
Tiegħu? Mela sinu jekk xi ħadd jixtieq jixxi dal-flok kelmuna tajjeb huwa uffiċjali ta' Brad Pitt.